mas fe, rwy'n i'n meddwl bydd e'n cyfle da i fi gallu dysgu mwy am bioleg a galle agor lan mwy o cyfleoedd am y dyfodol. Grêt. Ac helpu fi am y dyfodol. Grêt. Gyda dewis pethau.
So, nes di sôn fan am bioleg, oedd na meisydd neu gyrfaoedd penodol oedd y ti moyn ffindio mas? Ie, dywysais i, dywysais i bioleg a bioleg ac marine achos rwy'n eisiau gwneud pethau gyda anifeiliaid i helpu nhw yn y gwyllt a roedd hyn... roedd bioleg jyst yn agor lan y llwybrau hynny. Ydy, a mae'n ddigon eang yn dyw e. Yeah. Ond wedyn, o fewn ni, so bioleg morol, o ti wedi gofyn amdano fo, a be, pa opsiynau, oedd na bio, o, zooleg a pethau fel yna? Nes ti... Rwy'n i wedi dewis bioleg a bioleg morol. Yeah. Just...
Roedd nhw wedi dewis math hefyd, ond roedd nhw'n wedi dweud gallen ni cael math heb unrhyw bioleg, neu gallen ni cael bioleg gyda tipyn bach, bach o math. Ie. Yeah. Felly jyst y si bioleg. Ie, yeah, mae hwnna'n newydd yn y cynllun. Yeah. Oedd dy fentor di wedi sôn rhywfaint am mathemateg unwaith yn y, yn y yeah, cyfnod? Ie, yeah.
yeah.
beth oedd y sgwrs na am mathemateg? Uh, dwi ddim yn gallu cofio llawer, ond mm. roedd e jyst yn felly fel helpu fi yn dweud fel pa fath o pethau mae math yn gallu helpu gyda, pa fath o Gymraeg. Gret.
Lyfli, oce. So, wrth ddim mewn, o ti'n gweud o ti'n moyn ffeindio pethau mas am, am y meysydd na, y gyrfaoedd na, ti'n gallu gweud bach fwy, beth o ti'n disgwyl falle bydde ti'n dod mas o? A rwy'n ni jyst eisiau gweld os byddwn ni'n gallu dewis mae, achos dwi ddim yn wedi dewis unrhyw, unrhyw beth yn sicr rydw i eisiau gwneud yn y dyfodol, ond rwy'n ni yn fel eisiau trio mas bioleg, felly roedd hyn jyst yn gwneud i fi deall tipyn bach mwy o beth roeddwn i eisiau gwneud yn y dyfodol. Gret. A, ie.
Yeah.
Wrth i ti negeseuo, pa fath o sgyrsiau chi'n cael ar-lein gyda'ch gilydd? Roeddwn i'n cael fel negeseuon o beth i gwneud yn prifysgol, mm. beth mae bioleg yn gallu agor lan fy llwybrau, roeddwn gwneud roeddwn, os roeddwn i'n angen fel help, roeddwn i'n gwneud mwy o synwyr i fi, roeddwn i'n gallu gofyn unrhyw cwestiynau, fe gallai ateb i fi beth Ie. Oeddwn i eisiau. Lyfli. Wedi cofrestru am sesiwn nesa. Ie. Gret, sydd yn gret i ti gael di nôl. Um, pa fath o bethau bydde di'n holi am tro yma? Wyt ti wedi rhoi dewisiadau gwahanol? Uh, Rydw wedi cadw un dewisiadau achos dwi ddim wedi anfon neges am yr un, men, uh, yr un mentor achos efallai gallwn ni trio gyda rhywun arall gweld yeah. pa, pa pethau arall gallwn yeah. dysgu am bioleg. A roedd bioleg yn... roedd yn diddorol, felly roedd eisiau cadw ymlaen gyda fe. Ie. A roedd ni'n meddwl gallwn ni'n agor lan mwy o pethau am y dyfodol os gallwn ni gwneud e. Ie, yeah, a gyda mentor gwahanol yeah. mewn swydd neu'n astudio mewn yeah. maes gwahanol, mae mwy o opsiynau ti. Gret. So, os oedd na rhywun ym mlwyddyn 9 neu blwyddyn 10 yn meddwl, o, cwe, tmod, dylwn ni wneud hwn, bys y ti'n annog nhw i yeah, gael go? Ie, bys i'n annog nhw. Rwy'n meddwl mae'n gallu helpu nhw gyda dyfodol, mae'n gallu helpu nhw dewis beth i gwneud yn y dyfodol hefyd. Ie. A beth am y, y broses? Sut oedd e i negeseuo? Oedd hwnna yn gweithio i ti? Oedd e'n... Roedd yn gweithio i fi, roedd yn syml iawn, ond weith- roedd yn cael ymlaen logio fi mas, felly roedd yn cael ymlaen logio yn ôl mewn. Roedd hynny ddim yn dda iawn, yeah. ond, ond am hynny roedd popeth yn gweithio'n yeah. perffaith. Ie, yeah, mae nifer o apps yn neud ni, yeah. mae rhaid ti allgofnodi, a mae hwnna bach yn, yn, yn, yn yeah, cymryd amser. Ie, yeah, gyda fi, rydw i'n rhywun sydd yn ddim yn dda gyda cofio passwords fi. yeah. Felly rwy'n i'n creu i newydd pob tro rwy'n ni. O, eithaf iawn. Yeah.
OK, so, so top tip, yeah. rhywch eich um, cyfrinau yeah. rhywle yn saff a defnyddiwch yeah. e. Mae'n gret. Diolch yn fawr am siarad i ni.